ka ti doli kuri daba ŋɔ ka chɛ ka o piɛlli bo m-bala ŋunkam yuli ni kom ŋɔ nyɛ bee ŋunkam yuli ni kom ŋɔ nyɛ bee ka ti li bɔri la chaamantali ŋɔ ka yidana gba zaa bɔri chaamantali ŋɔ ka ya ku zaŋ pala zuliya gbini taba ka na doli tuuli taba wuntoontali ŋɔ zuɣu

Ko'piɛlim ŋɔ ŋunkam yuli li ni yabi yabi yabi yabi Chaamantali ŋɔ zuɣu ka ti diri taba nyɛviya ŋɔ Chaamantali ŋɔ zuɣu ka ti doli kuri taba ŋɔ ka che ko'piɛli m-bo m-bala ŋunkam yuli ni kɔŋ ŋɔ nyɛvili ŋunkam yuli ni kɔŋ ŋɔ nyɛvili Tafiɛlli bɔrila Chaamantali ŋɔ Ka yidana gba zaa bɔri Jaamani tali ŋɔ ka ya ku zaŋ yi kpalansi yaai gbini taba ka na doli tuuri taba domin toon tali ŋɔ zuɣu ka na doli tuuri
taba.

ka
nɛma binyɛra ka bi ka kpɛma naawuni maa wa dihima labidi paɣaba tuye maa polo ka n tawuti si a nyi o ŋmanila chɛchɛ n du binyɛ luɣu din kama n lee dolisina yaa yɛn bɔha ka yɛlima yɛ ŋɔ tiŋgbana ŋɔ zuɣu ni ka din ʒɛri pɔhim pa kpɛma ŋɔ zuɣu o kumma anuu bɛ ni ai din ku niŋ ka bi zaŋ dee chairman yi guli ti dee so gɔŋ kamani so fo ka di zaŋ yiɣisi n sankpaŋ kamani kpɛna yɛn ti niŋ sankpaŋ ti mo dee n wɔbisi n jirili yɛ ka dɔhi kana yiŋ ka ti gba ku chaŋ ti puhi o ka o ba ni ti niŋ so piɛlli ka ti zaŋ o kuli kana ka di niŋ mali lahijibu ka a ti yɛri ni n ba n daa yɛliya ni yɛli kukara yaa O tumo lu bɛ
bɔɣati zɔra ban kan noli gbini maa ban lee wa ka o ku taayaŋa ka o paɣa yihi ko piɛli na ni ka o mi ko piɛli ŋɔ gba ni ka dirila dari ni siɣa n-nyɛ doo siɣa n-nyɛ doo siɣa n-nyɛ doo paɣa ŋɔ ni zaŋ ko maa ni n-ti gbuni o tiŋa o chaŋ ka paɣa ŋɔ paagi o mɔbiɛɣu kom ŋɔ zuɣu. O deei kom ŋɔ pam pam ni ka yiɣisi di dari siɣa n-nyɛ doo siɣa n-nyɛ doo siɣa n-nyɛ doo ŋɔ ka di niŋ paɣa ŋɔ ka di kɔhim do tɔŋtɔŋ laasabu la n-di dari ŋɔ ka kpaŋ ʒe ni yi gbaai biŋkɔbigu la ka bɛ dini o kpɛhi bɛ ti yɛn yina ka ŋun lee daŋ paɣa ŋɔ bahigu What? What?
What? What?
Di n-nyɛ dimbɔŋɔ ka kana ti yɛn ni di ti nɔbiɛ. N-moya ka eh, na yili sambani ni biŋguri fɔha ni yɛn ni ti ni niŋ kɔpiɛlim ka o yuri ka kpi ŋɔ maa ka daa o o paɣa ko piɛ maa ti lan biɛni din ka n buhi maa n paɣa n kɔɣi koko maa ni baabu n paɣa n yihi kom maa ni ni baabu yi nyɛ ma nimaani to n ŋɔya man mina sunsunya eh, dagbam n yɛn ni ŋɔ yi ni nyɛ niriba anahi chɛna ka niriba ayata pii ka di guui yi niriba ayi ŋɔ maa yili n zaŋ na yi pali n zuya gbuni tabi kirikirikirikiri Ka nyaanyim lan ka yi ni, domin di ŋmanila nyaanyim daa bela ti niriba anahi ŋɔ maa sunsuuni. To pumpɔŋɔ ŋuna man mina, tɛha ti pa kul lɛbila dɔɣim, ka daŋ tɛha ti kul lɛbi dɔɣim. Bɔhima ban daa mali bi daa n-yiɣisi, ŋun mi kam mali an-yiɣisi, bɛn di o. Kpab pɔri ka tiri a pua ka piɛ pua. A nya bɛ o?
Di zuɣu yaa ma ni bɔri shɛm, ti niriba ayi m-bala, ti niriba ayi n-kpalim maa. Di zuɣu kul zalimmi dedededede tuhi kadaani kurigu.

Din ŋuna din nyɛ shɛli kam de. Kuli binshɛɣu din beni yaa chɛɣu biba tam la kɔdu ni ka a zaŋ bɔdua luhi n yaai pa a noli ŋɔ zuɣu. Kuli shina maa mi a ni su yiŋɔ di. Di pa naai n mam.
Hali yiŋɔ n bɔri ni n yɛla yaa yiŋɔ eh chɛ a man tali maa di yi labili n pa n sagbana maa pɔi ŋɔ zuɣu saa mani ŋɔ nyɛla ŋun yɛn paai li pa fu hali ya kuli gbubi a noli. N dii paai zaŋ labi yɛli ma. Bɔni ka a bi fuhi kom ŋɔ.

n tooi guli lala jaamani maa o sabi kpɛ duu wansa ku paai ni ti ʒini sambani
ka di la nyɛla kpibu o paɣa nyɛla fɔɣiriba o paɣa nyɛ kom na ti tooi to kom ŋɔ maa shee ka jaamani maa yɛli ni o paɣa maa nyum puam ŋɔ pɔi kom ŋɔ maa nyubu shee ka paɣ ŋɔ nyu kom maa ka zaŋ ti chairman ka chairman gba nyu kom maa chief o nyu kom maa bɛ ti yɛn niŋ suhupiɛlli ni bɛ bahi n tɛha ka paɣ maa ka o niŋ paɣiri bɛ ti yɛn baŋ ni nimmɔhi m-bala la bɛ dalo mi kpe bɛ ti yɛn dalo kpe ka yina la ka sambani maa ka di lahi mɔhi vuri ka chairman gba zaa ka o niŋ bɔŋɔ tɔ sango mini sapun yɛli yɛtɔɣ shɛli ka di niŋ nangbani kpeeni ka di yɛla din niŋdi ku niŋ ka naa mi yɛli ni shee ka di niŋ sango yɛtɔɣ ba bi dihi tabili ŋun ni ku ti ŋɔ tia hmm. ka biɛɣu bi ni Zilsigu mi daa pun zilisi zaŋ chaŋ yi niriba ayi ŋɔ sunsuuni. Ŋɔya m-bawula.
Tɔ. Ŋɔri n-ka yɛli n-je. Dindali maa, o sayiri yɛtɔɣa maa n-sabiisi yɛli ye bɛ tuma m-bala. Ni saye ni bɛ tuma m-bala maa, a nya o di sabi ŋmanila kaman n jɛlinsi n-je ba mi. Tɔ bambɔŋɔ ŋuna mam nyila bɛ yɛtɔɣa, di do ti bɔrimi ni yi yɛli ti ti Duuma Naa Naawuni zuɣu.

a nyɛ kyaama ni sa diigo gu shɛli ŋɔ ni gbuna lan kum ŋɔ bɛ zaŋlimi pa m-pa ma suɣu di zuɣu di chɛmi kama ma so saɣim gari kyaama yiŋnima Binshɛɣu din niŋ ŋɔ maa, man so saɣim gari Chaama ni yiŋnima. Di zuɣu ti kam ti ni yɛn niŋ, yin chɛli ka di niŋ. Ɛɛh! M ba wula!
Ha! Man yi dana, n nyɛla tiŋgbani ŋɔ ni gumbindigu, n nyɛ tiŋgbani ŋɔ alali, ka ni tooi ka ya ŋɔ buɣa ka di tum tuma. Mani yi dana! Tafirili n ʒiya ŋɔ yi sabi zaŋ chairman yiliguli ti so gɔŋ kaman kuli yini ka sankpaŋ niŋ ma kaman niŋ tim ʒiya ka tafirili ti kpɛna n ti yɛli ma ni o ni wum shɛm ka di niŋ ma n sahani kaman yɛma ŋma di zuɣu n tiɛha suha zaa hali kaman ti wum yi boli ŋɔ n yɛma ŋmami m ba wula

Di zaa ni kɔb kpɛri ma kuri n kuri niriba ka bɛ yan yɛli ka di nyɛla kaman jɛjɛjɛjɛj nyin tafirili a kpee nyɛ ma a kpee nyɛ ma yɔŋɔ bɛ cham mina yɔŋɔ n ku gɔha ka a baŋ binshɛɣu din nyɛ ma yɔŋɔ a karim baani ka pa niriba zuɣu niriba nini ka a nyɛ zuɣu a nyɛla ŋun ni tooi mɔma

Salima! Salima! O kani ka a ku tooi yɛlim o kani. Ka o kani ka n kuli puuni ka a ku tooi yɛlim baaba o kani ka kuli fɔn ʒiya. Ni ŋuna kai a kuli kpalla lala maa ni. Nyɛma zaɣim bin niŋ kom ti ma na. Ni ŋuna naan zuɣu a ni gabindi kai. Kai!

A bɔra nyini pilisim kɔpiɛlim buɣa na yiŋɔ ni nyɛli. Garima! Garima!
Kɔpiɛlim ŋɔ ŋun kam yuli ni kom ŋɔ nyɛvili. Kɔpiɛlim ŋɔ ŋun kam yuli ni niŋ yabi yabi yabi yabi. Ayi daa ba yo o chaŋ. Man bi nya o.
Man ka o pilisi kɔpiɛlim zali. N nyɛla ŋun ni nyu o kɔpiɛlim. Yi mali li kuri niriba yiŋɔ zuɣu. Ka m mi na mali tab ka a niŋ zali ma ni n nyu.

ka kuli nya bɔɣa yi lahi ʒiya guhira kuli nya dee salima duu ha bihi ayi ayi n-nyɛ
Chaman tali ŋɔ zu ka ti diri taba nyɛ viya ŋɔ Chaman tali ŋɔ zu ka ti doli kuri taba ŋɔ ka chɛ ka o piɛlli m-bo m-bala ŋunkam nyuli ni kom ŋɔ nyɛ viya
A ni nya nayili kpambala ka ka hankali ŋɔ maa, di ni muɣisi ma. A kpɛmi yina ka bɛ pilisi kɔpiɛlim, ka nyin li ka kɔpiɛlim maa maa ni zimsi di bimbu, di pilisi zala ya ŋɔ zaa vili. Maa ni zimsi kɔpiɛlim maa pilisi zala, maa lahi pilisi zala. Ka a ni zaŋ kɔpiɛlim maa kpe maa na, m bi nyu ni nyu maa din ka di niŋ ma. Ka nyɛla kamani pilisi ka a ni kpɛna kpɛri shɛli ŋɔ maa n yi kul ku a, din ka a yɛn niŋ.

Chamiya, chamiya, chamiya, chamiya. Kɔpiɛlim din yɛn ti di a nyɛvuli ka di pa ni man kɔpiɛlim. Chamiya. Ɛhɛn, kɔpiɛlim yɛn ti ku a ka di pa ni man pilisibu. Di yɛli ka a yirigiri a zɔriba dabiɛm. N-i, nyɛma ka pala kɔpiɛlim bala gba ka di

n yɛli mi ya bia tooi kom tima na ka o zaŋ kpa ko piɛlim maa na
ka n ti buhi ŋuna pilisi ko piɛlim ŋɔ zali ka o yɛli ma ni o bi mi ŋun pilisi ko piɛlim ŋɔ ka n buhi ka ŋuna chana yili ŋɔ ŋun yɛli ma ni suɣi o ni yirina o ni kpɛra o tuula dafirili soli ka o yira mɛ a di ŋuni yaa n baŋ ko piɛlim maa gbunni Ka kpuɣi ko'piɛli ŋɔ n-zaŋ bia maa pa m-maŋ zuɣu ka ti chaŋ hali ni tafirili yiŋa. Ka n ti yɛl o tafirili, a ni kana n-yɛn ti pirisi ko'piɛli shɛli zali ma la. Yɛn ku nyu ko'piɛli maa zuŋɔ n-ku nyuli zuŋɔ m-piɛɣiri tafirili tuma maa hali ka deei ko'piɛli maa n-nyuli n ninni. O nyuli n ninni ka chɛ ka o paɣa o paɣa tu ma hali n-ti tɔri ma. O mini o paɣa bi ku ka n nya nayili kpamba la. Laa ilaha! Nyama! Abu ŋun ba wula, di nyini n-kpa li. Kamani n kpa!
Nyɛma nima nabi yɛli naai, hal ka ti yɛli ma ni kɔpiɛlim ti yɛn kuma, ni ka o kɔpiɛlim ti yɛn kuma, amaa kɔpiɛlim yɛn kuma. Ka m bɔri ni n chɛ ka yi baŋ, n yi ti kpi, ka yi baŋ ninvuɣ so ŋun kuma, tafirili n-kuma. Tɔ!
Paula, o yɛtɔɣa maa, wala ka a nyɛ di puuni? Woma,
tamaŋa yi di ma ka a ti nyɛ sayansi, a ni zilisi. A ni zilisi lala nyɛli? A ni di nyɛ binshɛɣu ŋɔ maa, Diri tu mi ni a zaŋ na nti niŋ ti saawara. Lala yɛli, Ka bɔni ka a kpa firim? Bɔni ka a kpa firim? Tɔ, ti ni ba mɔɔ maa ka a yɛn chuɣim ma. Dama ni yɛri shɛli ŋɔ a bi yila shɛli, nayili kpambali n-nyɛ a. Lala yɛli, A ni di nyɛ lala ŋɔ maa, di zaŋmi na, ka ti chaŋ ti tibim ka bɛ ti bol o. Ka o ti tɔɣisi binshɛɣu din beni. Ka din bɔŋɔ ni ŋɔ, a nya ŋɔ, a ni chɛ ka o ti deei li hali nti nyu li? Bawu lala, ŋun o ni deei li nyu li ŋɔ maa, vi ka a di maa. A di ti la vi maa? A di la vi maa, domin a yɛl a a zi so ni ŋun ni niŋ li zala, ka yi ti zaŋ li chaŋ ka o nuu kari di puuni, dama o yi ni zali li, o naan ku nyu li. Tɔ bimbɔŋɔ ya a kpalim. Ka lala ŋmani maa di kpalim ya. Diba.
Man shɛli o nyu lala bini maa. Dara baani. Di vi o yiŋ maa ni.
O deeli mi. O deeya o kuli karila mini n bia maa daɣiri karibu. To ŋɔ maa zuɣu ka ti yɛra ya kpam. Ka n nya nayili kam bala. Zama di ka ti yɛra maa ya kpambali ŋun tum ni a mali suɣulo. A yi ka suɣulo ka nya nayili kpam bala ti maa ku maa. Gula kiri ya maa.
Din yɛn mali suhuyisili din yɛn saɣim suhuyisili a wula ka lala bini yɛn niŋda. Dɔri dɔri ni bɔri ni yɛlɛ shɛm yaa n ba wulana. Naawuni so ka n yi kpi tafirili n kuma. Yɛn yi nabiri yi mali laa kaman ku yɛn zaŋ yɛliya man daa yi kpila zuŋɔ bɛ biɛɣu ni tafirili n kuma. Di ku tumi ni bolo n ti chɛ ka o baŋ.

Di zibigi kɔbiri a ninni ni a tum dapala mira a nyiriga, ka kana hal ti pilisirila ko piɛli n zaanima ka yira, domin yi binkura be ka laa tɔ a nyula ko piɛli maa. Deema. M baaba chuɣu n nyuli.
Deema. Si wahu n chaŋ kuligi ni, amaa bi ku tooi miri so ka o nyu kom. O nyuli. Naawuni zuɣu n ku tooi ʒiya ka a zaŋ a bia n pahi maŋ zuɣu n kana ti bi fɔɣisi ma ni n nyu kom, ka kom nyuribi mali ma. Oo, wato man tu ni nyu ko piɛli maa bee? ka kpi eh, eh, maa yɛn kɔpi ka n mini bi shɛba ka di puuni ŋɔ maa nyumli domi man yiŋa na nyin kpi lɛm na niŋ bi nyuli ka ma yɛmɔya ka nyin ka di yina mira yɛrima maa mira di chɛ ka su yinsi man pala n varisi su ni ma bɛ yɛla yingo zaa yi ni vu yɛli maa bɛ yɛŋɔ ka bi shiri yɛŋa ka ni mani

Naawuni zuɣu sango ate nima ka lu wulinga shege nyima. Chaman tali ŋɔ zuɣu ka ti diri tabi nyɛviya ŋɔ. Chaman tali ŋɔ zuɣu ka ti doli puri tabi ŋɔ ka che puhi piɛlli m bo m bala ŋun kam nyuli ni kɔŋ ŋɔ nyɛvili.
Boy, Yaɣi no nimmɔhi lahi chana. A yi lee ku niŋ nimmɔhi, ku ʒim ka lee bia ti guuna ni n-ti zo paɣili ni n-ŋahiŋ ma ka dɔɣi darigi. Ka n ku lee yɛn gu chaŋ ti n ya nya. Man gba yaa, bɛ boli ma mi ni n kana ka ti ʒini Naawuni Yisa ni yi ti biɛɣu ni zuŋɔ ti mali bɛ maana n sa di n juui buɣili muɣu.
Naa, o, din ŋuna n-nyɛ n diŋɔ di so piɛlli n-nyɛli, mani diŋɔ din mali, din ŋmari yɛma di zuɣu. Ku chaŋ di n chaŋ. Di pa taali. Yi chaŋ ka di nyɛ shɛli kam ninkura ni dɔhi kpɛna. Ti mali naa yin dɔhi kpɛna. Dam maa bi sa di bi sa kuɣi suhi maa. Tɔ tɔ tɔ. Ti ku mali naa. Tɔ tɔ. Nyuɣu ŋɔ n sili kpɛ biɛɣu ka ti kpɛ mɔɣu. Tɔ tɔ. N kuhi saba maa.
Oi tafirili. Soli bɛni. Tɔ.
A chaŋ a puhi ba. Tɔ.
Tafirili bɔri la chaamantali ŋɔ. Ka yidana gba zaa bɔri chaamantali ŋɔ.

Binshɛɣu din kuli kɔɣiri ka bihi yuŋ yɛrila ti Chairman Talla. Sokam mi ka di paala ma, ma yidana ka di paali. So mi bi gari ma yiŋɔ amaa Afa Tafsir ni pɔchi ni o ku chɛ gomna ka mi mi ni kaman nyin gomna yɛn zaŋ yiŋɔ Chairman yili ti ma.

Dama ŋun ya man kpaɣi zaɣisi di kɔpiɛlim, ka chɛ kɔpiɛlim kama yi ku nyura. Buɣi dabali ka n kpaɣi zaɣisi ka nyuri lɔɣu ni kom. Bee ka lala? Naawuni soli m ba gomna zilimsila tafirili di zilisi mani. Yi zaa maa yi niriba ayi ŋɔ maa. A gbubi yɛtɔɣ shɛli ŋɔ.

Chaamantali ŋɔ zuɣu ka ti diri taba nyɛviya ŋɔ. Chaamantali ŋɔ zuɣu ka ti doli kuri taba ŋɔ ka chɛ ka o piɛli m-bo m-bala. Ŋunkam nyuli ni kɔŋ ŋɔ nyɛvili, ŋunkam nyuli ni kɔŋ ŋɔ nyɛvili. Tafirili bɔrila Chaamantali ŋɔ, ka Yidani gba zaa bɔri Chaamantali ŋɔ.

Wa ita bibiyan ka to kpe nima tiɛŋ ni a dagbam ya ni bi taba duhi gɔndili a bi kabiri di wula bahiri na ma yɔɣu zuɣu ka a tamya maa a bɛ pibu ka n bɛ wɔb wan gari wan gari ka a nyɛ ŋun gari ʒɛ bahisi maa puuni maa lɔɣu ka o zaŋ gari maa lɔɣu ka o zaŋ gari maa n bi niŋ a yɛda du niŋ hali ni kpɛ o ma ni ʒɛ bahisi ŋɔ maa alahi chaɣiri kom niŋ dini biligindi zaa bahi ka lɛbili pili

N tiɛhi bi mi ma bɛ o.
Yi dana. A di nyuri mi. A di nyurila kom maa n nya. A yi di nyuli a daa baŋ ni yɛla ŋmanila taba ka bi saha taba. Biɛŋgbɛri yɛn ni mugu n yaari o yaafi jiran banza. Ni kuriti a yi to taba ka a mali hankali ni kpahimbu a ni baŋ ni buɣim ni yi di sunsuuni. A di nyurimi nyaa buɣi naa ku taaga, a naa ku kara yaa ni naba.
Tafsiri mali a bu kpahi tim di ku tooi niŋ ma shɛli. Yidana mira m-bala yiŋɔ. Yɛm ŋɔya yaa bu kpahi tim ku tooi niŋ ma shɛli, mani, man Yidana, binshɛɣu n-ka zuɣusaa n-diri kpukpala walli. Yidana! Di ni nyɛla ninvuɣ chɔɣu ŋu n-naan ku nya binshɛɣu kom maa ni. Chɛɣu n-yɛla Yidana, a yi boli ma saazuɣu. N yɛn siɣila tiŋgbani ni ka a gba na tiŋgbani ni ka n siɣi saa zuɣu. M mini a m-bala ya ŋɔ. Yaba, tafirili, a bukpahitiɛm, a bukpahitiɛm di ku tooi niŋ ma yi dan shɛli. M bɔri ni n yɛli ka a baŋ, doo n-nyɛ ma, ni di pa doo, n naan ku nya binshɛɣu a ni niŋ kom maa ni ka zahara nyubu. A yi boli ma buɣim ni tafirili, yen saɣila kuligi ni, ka a boli ma kuligi ni ka n saɣi buɣim puuni. Man yidana, ka do chɔɣifu bee ninvuɣ chɔɣu ŋun nya ma, m paali n yaannima, m paai m banima, maa wumiya. A ba yidana, ti yini bi ʒiɛri pɔhim. Ɛɛn, a ninni nya. Ko piɛlim ŋɔ ŋun kam nyuli ni kom ŋɔ nyɛvili. Silana.

Yɔri ku naaya, di ku naaya tafirili.
Oi, Yɔri, amaa n ku yɛn doli kpɛna ti bɔra ka ti chaŋ sambani maa ni. O na yili, di shili ka mali n yirina ka di yɛn kpɛna soli maa. Di shili bee di shili ka ti yɛli maa ni chani shɛm maa yaa, yɛlimaŋli maa ni chani o ŋuna. Sambani maa ŋuna, man ni ʒin ya guli maa ti. Amaa biɛli kusila ŋuna, yɛlimaŋli man ku lan chaŋ. Dama naɣikpaalana o ni daa deei guli, man daa ku nya o bidib kpiɔŋ m-bel o kulisi ka o nyu ko piɛlim ka kani. Ka so gɔŋ deei guli, ka ti yaa lan bel kulisi. Ka o gba ti nyu ko piɛli n-ka kani. Tɔrimbɔɔ ŋuna, a'a, man ku mila n-chaŋ ti ʒini n-di shɛhira ka bɛ deei guli. Dama bɛ yaa lan boli ni ti ti kana ti deei guli o? Ayi!
A ni a ni yɛli yɛtɔɣ shɛli ŋɔ yaa, a ni kali ban nyu ko piɛlim maa kani maa, a tam ninvuɣ yini o yɛla. Yaa! A ni kali ban nyu ko piɛlim maa kani maa, a tam ninvuɣ yini o yɛla. Ŋun nyɛ ŋun?
So gɔŋ paɣa a teeg o yɛla. Oi!
Ka gbuna lan gba daa lan kani. Ɛɛh!
Bɛ daa ʒirimi ni bɛ to jina nima ka gbina na ŋun daa kpalim. N yi kpe lana ka m bɔri ni n yɛla hmm. ni man juɣil naa nyɛ tiŋgbani ŋɔ ni yaa eh. yɛlli kam din kam kɔɣiri ka bihira eh. n tiba ŋɔ ni ka di be. A nyɛ zuŋɔ daba ayi yaa eh. a nyɛ yi dana ni tafirili bɛ pɔti ni tiŋgbani ŋɔ ku maai.
Buɣim niɛm ŋɔ ka bɛ niriba ayi maa ku zaŋ she taba. Nyɛba, tafirili kpɛŋ yi dani yila nti ba luɣ yiŋ lɔr zaasa luɣu. Luɣu daadam n-ka yili maa ni paɣ ni bia n-kani ni tooi nyu kom maa.
Ka yi dan chaŋ tafirili yiŋa nti niŋ din soli.
n ti niŋ din soli di zuɣu a nya bi niriba ayi ŋɔ man juɣinli a yɛmaŋli tiŋ naa yiri ti man juɣinli soli n naan yɛli yi dan mini tafirili ni binshɛɣu din kɔɣiri ka bihiri yiŋɔ ŋɔ bi niriba ayi maa sunsuuni ka di be n zirisi bi niriba ayi maa man juɣinli n zirisi ba kumbira tarim bi kpɛri Dagbamba mii ŋmɛbu yɛltɔɣa ŋɔ ni tabila kpiibu dimdi yɛriga ti chɛma a ti ni chɛni ti sani yuli Naa, ŋuni nam daa di alibarika din daa ti sogɔŋ chairman tali maa gulima ka o daa bi paai yiŋa ka daa leei bini ŋuni kani. To Naawuni ni o nam yi kopu ni. Zuŋɔ ka ti lan laɣim nti yɛn yɛli ti yuli tafirili mini yi dan ninni n-nyɛ chaamantali maa din yɛn ti so ka o gba zaa lan deei li n-yuun tiŋgbani maa ka di viɛli ka di chana. Eeh m bawla eeh din kuli nyɛ shem nyɛla ti yaw ku tooi be di paai ka din paai shem ŋɔ ka chaama yen ka yeli to zuɣu eeh yelmaŋmaŋli nyɛli di zuɣu sachi.

To, ni binshɛɣu mi kul vuri gilina, di bi paala di duubu shee. Ti zaŋ o chaai Maayili maa di ka yɛtɔɣ wɔɣila. Guli tibu naa chaamani dibu ko piɛli n-zaya la. Ŋun nyu o chaamani nyɛla o chaamani. Ŋun zaɣisi patinim ŋɔ gaɣili ŋ-wuhi dimaŋ mi niŋbu shee.
Ŋun nam la dahili barika yɛtɔɣ shɛli o ni tahi ŋɔ maa na di ku niŋ domi ti ku zaŋ yɛtɔɣ kpɛli shɛŋa o ni yɛn zaŋ ŋɔ maa na n zaŋ kpɛhi ti biɛhigu ŋɔ puuni ti kali maa ni
di pun ka ti kali ni kuli mali wara ka o ti kpuɣi lala yɛtɔɣa kɔpiɛli nyubu zaŋ ti so ka o nyu ka di yɛ chɛ a mantali di kani
Na, na, n su o noli, n ba wula. Yɛlimaŋli, man naan so ka ŋmɛ ni kpuɣu. Buŋ eh, nyɔhi ku tooi tuɣiri ka di buŋ karini. Eh? Wahi mi ku chaŋ ka kɔŋ vuli o. N yɛlila wahi mahili. A ni ba nyo nyin nyaɣi ni guui. Eh,

Naa, m ba saɣiti kopina maa nyubu. M ba wulana, m ba wulana, o yi yɛli shɛli maa yaa, zaɣ maŋmaŋli zaa ka o yɛli maa. O yi wummi kpe chɛ a nyɛla, a nya kopiɛlim maa. Man gba saha ni bi nyu kopiɛlim maa, dom man nyɛla kopiɛlim ŋɔ lahinli. Di to dindee pa kopiɛlim ŋɔ ka bi nyu.

Din kam gba saa suhu yu.
Di zuɣu ŋun ku bɛ nyɛla ko piɛlim maa shee ka bi nyuli. Ŋun ku zaŋli na maa ŋuni yɛn daŋli yubu ka nabɔribi maa gba saa naan di ka gba saa naan di. Gomna
gomna zanima gomna zanima ʒinima ʒinima n ba wula n suhu noli gomna yaa.